Dinzuɣu a yi ti nya ka ti yɛri sinii shɛli yɛtɔɣa, di wuhirila ni neesim be di puuni. Dindee ni ka binshɛɣu be kpɛŋŋɔ, a ku tooi yuli li ka gbaai binshɛɣu. Dinzuɣu a gba kpa ŋmahimaŋa, a siri dali ka a daa yina ka ti chaŋ ti piri mi a bɔhi mahim m-ma ka ti nya haŋkali shɛli din be di puuni, ka baŋ m-ma darzani nya luɣ shɛli polo, ka baŋ ti ni yɛn be ti manini shɛm. Di niŋ ka amana beni, ban mani mi lan kani. Naawuni chaɣibu kiyama viya garibu dunia. Chɛli ka ti chɛfula ka ʒɛmi ha. Yaandi, a bɔri na nyɛ vidiyo ŋɔ maa n-kuli yuli di zaaha ti naai. Nyin kpiɛm YouTube nti search Mbawulana, m page maa yuli m-bala. Chana maa di yuli booni la Mbawulana, Naawuni gafara, a nyɛla ŋun yɛn nyɛ vidiyo maa zaɣimuni n-yuli. di mi nyɛ Facebook, bɔhiri n-nyɛ baŋda, achiika! Bɔhiri n-shiri nyɛ baŋda. Facebook maa ni lee mali la gadama bia, di zuɣu ti kuli yɛri la salo, nyini ŋun kam yɛti video ka di nyɛ zaɣi ŋmaa, Facebook maa yaa n-di cheli paŋ ti ka ti ni bɔri li shɛm m-bala. Tɔ amaa ti lee yɛri a mi, yaa ku bɔri ni a nyeli viɛnyɛliŋga nyini paai YouTube maa puuni. Naawuni gaafara, a nyɛla ŋun yɛn di afaani din tibisa. Tuuli N yɛrila saha shɛli kam, ninvuɣ biɛɣu o biɛhigu ŋmanila yɔɣu. Di zooya pam ka mɔri lim mɔri ni la ka yɔɣu dolisi kpɛri puuni. Di zooya pam ka mɔri lim mɔri ni la ka yɔɣu kara dolisi kpɛri puuni. A ni bi tɛhiri li shɛm ka di ti chaŋ lala, saŋkpambili n-to ma. Ti booni li biŋguubinguuŋuna di timsi pam. Yɛli timsi ni yaa bala, biŋguu. n yɛra n yɛra n kurimi di zuɣu ka yi yɛli timsili n bala maa binshaɣu mini bi timsi biɛhagu n ti paai kpɛ dinzuɣu bini to a bi booni bongo a yɛli ni sankpambila dinzuɣu yoɣu din mali saha binshaɣu to daadam ninni ka bi yɛli ni pinpoos boo bee wa ka bi boonli maa n bo ka a ku ŋmahi li ŋɔ, ka a ti nya ka di mɔrita, ka yi ti nya ka o zuɣu mɔrita, ka di yɛn yɔɣi kpɛm maa. Lala n-nyɛ ninvuɣ biɛɣu tuntumsa. O bɔri daliri pam. Di zuɣu bɛ yi ti yɛn naai bom ninvuɣ sɔŋ n-je omaŋ na, nyin bom ninvuɣ sɔŋ m-bɔri gadama, ŋun bɔri fitiina yɛtɔɣa, tɔ ŋun je omaŋ nyɛla ŋuna. Di zuɣu mɔri ni yi mɔra chaŋ lahi kana kpɛ ŋɔ maa ti niŋ la vihigu hali n ti paai luɣi shɛli polo ninkura ban zooi ka bi yɛli ti ni a yi ti nya ka mɔri ni mɔri nira ka nya o nuzaa yini tibimya li nini mɔhi dibu n bala. Mɔri yi ti mɔri nira ka nyɛ nuzaa, yi ni tibimiya li nimmɔhi, dibu m-bala. Amaa di yi mɔri nira ka nyɛ nudirigu, di zooya pam ka di kul nyɛla pɔhi n-kuli bala maa, kul la doro n-kuli bala din yila Naawuni sanna. Di zuɣu a yi ti nya ka niri mɔri ka di nyɛ o nuzaa bɔɣu n nyɛli bee o nuzaa gbali nyɛli bee o niŋgbuna maa nuzaa polo n nyɛli bee o kabimi yi ni di tibiri yɛli nakpaɣu ni ti bi yɛn tibimi yɛli nimmɔhi amaa m bi yɛla ni niri ti kab o nudirigu bee niri ti nyɛ daŋ o nudirigu polo din ŋuna a yi ka dib o nyɛli amaa di lee zoomi nuzaa polo ka dib o tooi gbaari yomyom n gari nudirigu nuzaa polo ka dibu tooi gbaari yom n gari nudirigu polo di zuɣu ka viɛnyɛlinga nyɛli naa nuu mɔri bee naa gbali mɔri a luɣu din lee mɔri hali ka amonti ti dihi tabili di dula kom di mii na bi tahi yuŋ mii paai di vuhirimi di zuɣu a bi gbihiri bahiri a maŋa i bo bileedi n ŋmali shɛba bi zaŋ bileedi shɛbi zaŋla koliba chɛra ni bilɛɛ di malila lɔɣu n ŋmali ayi di niŋ ka yɔɣu bɛ dini ka yuri ka yi too ŋmari laa lala doro ŋɔ lana o yɛli ni nyɛbu soochi n kuli nyɛli di bi to a wumbuya ni yɔɣu je shɛriga ka niri mɔri ka yi zaŋɔ chaŋ ashibiti ni ka bi too baŋ ka chibo shɛriga ka yɔɣu bɛ dini Wa, m ba Piraa, a tiligibu da chɛri n-nyɛ li. Ti ku kɔŋ ni kɔbigu puuni 99 percent a bi yɛn beni. Nir mɔrimi, o ya polo n-lee mɔri ka yi zaŋ o chaŋ ashibiti ka yɔɣu kpɛri di ni ka bɛ ti chib o shɛriga. Da chɛri n-nyɛ li ni lala niŋ o la niŋ nyɛvili. Din kurila yɔŋyɔŋ kaman nir ni yi nyu diiditi ka kpi nimpɔbili neebu shɛm la. to di zuɣu a yi kana ti yuli di niŋ ka di mɔri lala ka yi bɔri ni di chee yi ni bom ya kanwa n baɣasi li n niŋ kpa kahali gabiri puuni n ku niŋ ʒiya nimaani luɣu shɛli polo a ni diɣisi ni nangbani ni bɛ ni bee din tooi chii nimaani maa ku niŋ ʒiya nimaani minti dibanu di waɣa di bi biɛra di bi ŋun tari di ku ka alaama shee di ku bɛmi kamani a ku niŋ kpa kahali ku ʒiya bini ka di ku bɛ shɛm lala ni o nyɛli minti dibanu di waɣa Din maŋmaŋa yi ko n-ʒim ti ya ka mari maa ka di zɔri yirina, di kpiim ma. Di zooi ka a ŋmari niri gbali bee niri bɔɣu, di leei ka di nyɛla di mɔrimi ti ŋmari li. A ni chɛ a nimaani Dagbamba yɛn yɛli ka guuri din nyɛ kpambe daliri n-niŋ. Ka so puuni yi so, ka i gbaai o zɔŋ gili, yi ni chini ashibiti, yi ni chani kpamba sani, yi ni chini ashibiti, yi ni chani kpamba sani, hali ka di ti niŋ daliri ka puni maa ka i nyari nasara, amaa ka di lee zaŋ kpiri o tiba, bɛ chɛliya di dahi tibiyali. o puuni n daa biɛra ka i ku tibo laa hal ka o ti yɛn kpaŋ ka bi lahi wumna to chɛli yɛli din kpalim ma maa lala doro ŋɔ din mini o ni ti yɛn kpɛ gballi puuni di tibi nyaŋdi to pam bee a yi So zuɣu n-kuli yaai o viɛnyɛla ka yi tib o lala hal ka o ti yɛn kpaŋ ka lee gbɛ bara. N yɛra maa, ya ka lee tarim o nina ŋɔ di bi lahi ne di fami. Yi ni pahi yɛli suɣilo ka kana ti kpuɣi Dagbamba daa ŋmaai a ya shɛli zaŋ sɔŋ ni binshɛɣu din di yɛn wuugi a zuɣu ka na zaŋ piligi a zuɣu pindigu wumpaɣibo m-bala. Doro maa di nyɛla din yɛn ʒiya chaŋ amaa ka bɛ ti bahi li niŋ a nina ŋɔ ni. Di zuɣu n niŋ o din be n ni, amaa a ni beni. Ti ma ŋɔ bi yɛn wum na, amaa a ni beni. Di zooya pam ka ti ma yi bɔri ni di wum, di ŋuni o bi yɛn beni. Bɛ ni tooi ti nir bindiri biɛɣu ka o di li, ka kpamba tib o laaha nti paai luɣ shɛli polo la, din kpe luɣ shɛli maa di yɛn yina shee ka di ʒi yɛn vili ayina. Ti mi na bɔr o mi. Ka bɛ bali zaŋ niŋla a daadam maa ni ka o gɔra ka ku diri ka nyura ka yɛtɔɣ shɛli lahi kani. Amaa di zooya pam. Lala bina mi ti yi so din dahin shɛli din daa yi baɣi a yɛm yiŋ kuŋɔ ŋɔ. Dahin shɛli bɛ ni daa bali maa ka yi daa pun yiŋ kuŋɔ, amaa ka kpamba na yuli a ni nasimsi ni o na be biɛhigu ni, ka bɛ bali niŋ o ni. Di zuɣu di yɛn domi ka bɛ tumna, amaa ka ku beni. Di tuma mi ti yiɣisi din daa yɛn kɔŋɔ. Di zuɣu bɛ ayi bɛ dɔɣila bia ka bia maa yiɣisina. Ka di nyɛla o ku yisimna ni dɔri shɛli ka yi dɔni tiŋgbani ni n vihi viɛnyɛliŋga ka di pa bia maa suuna dali ka bi daa ti ma maa pini ka di pa o din daa mi niŋɔ la binshɛɣu Naawuni sani pini n-nyɛ li lala dɔri ŋɔ di gba zaa di tibiri to pam di yiŋga yiŋga ka bi tibiri li ka di chana bɛ ni dɔɣi bia ni dɔri shɛli. Baa lala dɔɣite ŋɔ din leei o zuyu la biɛhigu ni ka bɛ kuli dɔɣi bia ka o nyɛ birigu ka kuli bi yɛri zaa zaa ka di yɛn lala ka Naawuni niŋ o di beni. Bee ka o nyɛ zom ka di yɛn lala ka Naawuni niŋ o di beni. Amaa di bi zooi biɛhigu puuni. Daadama ni dini ŋɔ dini n-zooi ka bɛ kuli dɔɣi paɣa ka o kuli nyɛ paɣa ŋ-ŋɔ aai o bi yɛn nam di beni amaa di bi zooi. A yi nya li yim din tooi niŋ ka a bi lahi nya li hali ti yi dunia. di biɛni di bi zooi to di zuɣu ni kala luɣu shɛŋa ŋɔ di niŋ ka a mali di gari dama nyin maa maa maŋa wummi ni yɛla shɛm maa ka piɛli viɛnyɛliŋga a ni baŋ ni yɛri yɛtɔɣ shɛli maa so bɛni o bara kali alaafee ka bi tib o lala hal lee o luɣu shɛli ni daa ka alaafee ka muɣisi a dimbilahi biɛra din nyɛ doo shee dɔni amaa ka di lee zaŋ niŋ o ŋ-ŋɔ so bɛni ka di zaŋ niŋ o yibilisi laasabu Paɣa nyɛla suɣulo ka gbubi bia bia hali ka o saha ti paai din kpalim ma maa doro maa daa yɛn ʒi o mi chaŋ ka kpam bɛ kpaŋmaŋ puuni ka di ti chaŋ ŋɔ maa di zuɣu Dagbaŋ bi yɛliya ni bin din diɛm wugi a zuɣu ka zaŋ pili a zipiligu yɛ wum paɣaba n bala n ku kuli niŋ waɣilim man wuliya yɛri a la saha shɛli kam man mila ŋun gari ma ni gari so ŋuna Naawuni m-mi o.